ناشتہ کیندا ہے ماجے دا السلام علیکم دوستو کیا حال ہے طبیعت سٹی کے میں خالد بھٹی تو ساڈے تے پے یوٹیوب چینل تے فیس بک پیج بھٹی بھی لوگ 786 بھٹی صاحب سناؤ حال ٹھیکیدار دا بن پے تے بندے شندے اوتھا چلے گئے تے تسا ایتھا کیا کرنے والے

سکول والے بال وی انہاں نے آکھے سی بالکل ہی اسا کینی وننا سکول کیونکہ دھوندے سردی ہے ایویں کنے بال بالکل ہی سکول کینی گئے سویرے تو خیر ایندے کول بھی زیادہ ہی تقریبا ہن ہی ٹائم ٹائم تھیندا پے پورے دا دا تے حال بھی دیکھ سکدے بالکل فل فل فل دھوندے ہی میرا کنے بھٹی صاحب نے اپنی دکان وغیرہ بھی کینی کھولی کیونکہ جوان آدھے بھئی میرے کول کوئی کسٹمر ہی نہیں آندا کیونکہ دھوند دے وچ ہر بندہ آرام نال گھر ستا پیا رہندے رضائی پا دے ڈی نکل ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگے ملیر نازے کول امرود کھاندے ہونے اج ماشاءاللہ سی سارے ملیر پھس گئے سارے کنے آکھے اج اسا امرود تو کو خود پاڑے ہیں دے دے دوستو اگر تساں امرود کھاونے تے سی آ منجو جلدی جلدی سویرے سویرے دا ٹائم ہے تے جڑا اب باغ لگدے گدی کھڑے او بندہ لگدے ہے کہنا

دوستو اے مالک اے کو چوری نہیں کرنا پیا تسا متا بیڈ بیڈ کومنٹس کرو کہ یار اے چوری پڑھیں دے پے اے مالک اے خود اساں ڈائریکٹ ملاقات کی دے مالک نال کہ اساں کہ یار ساکو امرود کھوا یار ہم تے لگ دے اے ریڈ ہو لئے ودے میں ٹردا پھردا ودے بننے دے تے کھویں دن پکے سارے امرود پکے کھڑے نے دیکھ اے پکا کھڑی امرود ایڈو دیکھ اے اے پکے کھڑے نے ٹوٹل امرود تے کو باغ جو نظر آندا پے تے کو اے امرود پکے ہیں نظر نی آندے پئے۔ ساکوں ویسے مفتی چیز کھاوݨ دا بڑا شوق ہے۔ پلا ایسی نال ودے تھی امرود کھاوݨ واسطے۔ خیال خیال کیا او خیال یار خیال۔ او نی مالک تھی کے خود ڈر تکڑے آتے یار بتا او آنا منجے۔ وائن وائن وائن میں اندر نی آندا۔

جیڑی شے پیسے نال گھدی ونجے نا اوندا ٹیسٹ کیا نہیں ہوندا لذت کیا نہیں سینے دوستو تقریبا دو ڈی متواتر تھی ونن میں جیندی ویڈیو تے وینا تا میرے جڑے کمنٹس ہونن میں کمنٹس کرینا تا میرے جڑے کمنٹس ہونن بالکل ہائیڈ تھی ونن تے کمنٹس بالکل شو نہیں تھیندے پتہ نہیں کیا مسئلہ میں اوندی وجہ کنا تھوڑی ٹینشن دے وچ ہاں کیونکہ دوست اے سمجھ دے حسین وائی ٹی فیملی جتنا ہے او اے سمجھ دے کہ سا اے بندہ ساڈی ویڈیو تے خود آندا ہی گیا نہیں اگر کہیں دوست کو اگر این بار علم ہوے تا کوئی سیٹنگ دا مسئلہ ہے یا ویسے ہوں کوئی یوٹیوب دا مسئلہ ہوندے تاں او میکوں لازمن دسیسن میکوں لازمن کمنٹس کریسن تاکہ میں اپنے مسئلے دا حل کڈھ سکاں دوری متواتر تھی ون میں جس ٹائم ہی کہیں دی ویڈیو تے وینا تا کہیں دی ویڈیو واچ کرینا اون دے کنے بعد کمنٹس جس ٹائم کرینا تا کمنٹس میرا بالکل ہیڈ تھی ویندے کمنٹس بالکل شو نہیں تھیندا تقریبا 3 سیکنڈ 4 سیکنڈ حد 5 سیکنڈ دو بعد کمنٹس میرا جڑا بھی ہوندے بالکل ہی ختم تھی ویندے تا پتہ لگدے میں اوندی ویڈیو واچ ہی کینی کیتی میکو دا یقین کرو ہوں لیدی اتنا ٹینشن لگے پتہ نہیں کوئی میرے یوٹیوب دا مسئلہ بن گئے پتہ نہیں چینل دا مسئلہ ہے پتہ نہیں کوئی انہاں دی پالیسی ہے پلیز مہربانی ہو سی جڑے دوست کو اگر پتہ ہوے تا لازمن میرے نال شیئر کرے سن لازمن میں کمنٹس کرے سن میں او مسئلے دا حل کڈے سن انشاءاللہ تے ہی وجہ کنا میں بڑا پریشان ہاں کیونکہ دوست اے سمجھ دے ہوسن کہ ساری ویڈیو تے خود آندا بھی کہہ نہیں ساری ویڈیو کو واچ ہی کہہ نہیں کریندا حالانکہ حالانکہ میں الحمدللہ جاندا میں تو نال وعدہ کیتے بھی میں ساری دی ویڈیو وینا